Jew kollox jew xejn. Dan il-video speċjalment għal kull min ma jridx itella' bejn ħames u seba' kilos fi żmien ta' festi kif jiġrilhom ħafna nies. Qabel xejn jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise minn NU Better Life u waħda mill-iktar affarijiet perikolużi illi nistgħu ngħidu jew li nistgħu agħar minn hekk wara li ngħidu nagħmlu huwa li nirraġunaw illi jew nagħmel kollox sew jew inkella ma nagħmel xejn, il-famuża issa nibda f'Jannar. Tagħtina dik il-mentalità, per eżempju, illi issa nagħmel li jiftilli, nagħmel li jiġi merħba bih u mbagħad f'Jannar naħseb illi nibda. Fil-verità, inkunu ċerti kemm inkunu ċerti, qatt ma nistgħu nkunu one hundred percent għax nafu anke ċ-ċirkostanzi tal-ħajja jistgħu jwassluna biex dak li nippjanaw ikollu bżonn jinbidel xi ftit. Mela mil-lum stess, meta qed tara dal-video, kemm jekk ġejjin il-festi tal-Milied jew forsi tal-Easter, jew il-festi tar-raħal tiegħek, whatever huma x'inhuma, Ħa nitolbok illi inti żżomm f'moħħok illi x'nagħmlu bin-naqra n-naqra li tagħmel id-differenza. Mhux illi nagħmel kollox perfett jew inkella nagħmel kollox diżastru. Irridu nsibu daqsxejn ta' kompromess. F'liema sens? Mela jekk pereżempju jiena għandi avveniment tal-Milied illejla, sewwa, għandi għalfejn illi matul il-ġurnata ukoll, għax bħalissa huma żmien ta' festi pereżempju, nibda nitħanżer minn filgħodu? Jew aħjar ngħid isma' llejla naf illi ħa nieħu erba' drinks żejda, naf illi anke ħa jkun hemm ikel illi mhux tas-soltu illi forsi m'iniex imdorri nieħdu meta jiena matul is-sena nkun qiegħed iffukat fuq li nitlef ix-xaħam u nittownja. Allura li ħa nagħmel hu illi jiena anzi matul il-ġurnata ħa noqgħod daqsxejn iktar ħafif biex il-lejla mbagħad inkun daqsxejn iktar guilt free kif jgħidu bl-Ingliż. Mela dak id-drink żejjed nieħdu, dawk it-tnejn, tlieta, erba' drinks żejda, tajjeb, bħal dejjem ovvjament ma nsuqux. wara li nkunu xrobna, ibakka fejn jidħol l-ikel. Jekk jiena naf li matul il-ġurnata kont ħafif, jekk jiena naf li anke matul is-sena ħafna midrabi nagħmel l-affarijiet li huma tajbin, mela naffordja illi jiena niekol dik ix-xi ħaġa żejda, mhux immur xi avveniment u noqgħod b'idi marbutin. Again, mhux kollox jew xejn. L-istess ħaġa fejn jidħol l-exercise, mela ironikament, l-iktar żmien illi aħna ħa nibbenefikaw u l-aktar żmien illi ħa ngawdu mill-benefiċċji tal-exercise, Huma fi żminijiet li aħna qed nieklu żejjed. Għaliex? Għax jekk jiena qed niekol aktar milli għandi bżonn, mela worth it u mela ħafna iktar jagħmel sens illi jiena naħraq iktar kaloriji. Mela jekk qed niekol aktar, l-aħjar naħraq aktar, mhux hekk? Dan ma jfissirx illi naqqalt xi żebbuġa żgħira mingħand in-nanna, ta, u ħa mmur nagħmel il-push-ups biex naħraq dik iż-żebbuġa. Ma rridux fissazzjonijiet u ma rridux kastigi. Importanti immens għax ukoll dak huwa estrem. Imma li qed ngħidu huwa Illi hemm ċertu nies li pereżempju jgħidu fi żmien il-festi ma nagħmilx training. Naħseb l-aktar żmien li ħa tibbenefika mit-training għar-raġunijiet li qed ngħid huwa fl-aktar żmien illi qed tiekol, mhux hekk? Għax jekk aħna rridu li ma nżidux dawn il-ħames seba' kilos kif hawn min iżid fi żmien pereżempju tal-Milied, irridu naraw illi għad hemm sistema illi b'mod konsistenti aħna biha qed naħarqu l-kaloriji żejda, m'aħniex inġemmgħu max-xaħam li forsi kellna diġà jew ma rridux inżidu mal-ftit jew ħafna xaħam li għandna s'issa, mhux hekk? U anke din il-ħaġa tax naturalment anke fi żmien il-festi huma ħafna diskorsi fuq l-ikel u fuq ix-xorb. Irridu niftakru illi anke il-kunċett ta' jew kollox jew xejn ma jgħoddx għal kulħadd fis-sens Mela jiena nista' ngħid isma' taf x'sib tajjeb il-fasting imma ma jfissirx illi jgħodd għal kulħadd jew għal ħadd. Jew inkella min jgħidlek jiena sibtni tajjeb low carbohydrate jew inkella keto diet. Ma jfissirx illi dak li ħadem miegħi ħa jaħdem ma' kulħadd, ma jfissirx dak li huwa komdu għalija huwa komdu għal kulħadd. Dan nistgħu nsemgħu anke fuq ċertu tipi ta' mediċini, tajjeb m'għandix għalfejn noqgħod idħol f'kontroversi imma taf inti li kien hemm żminijiet li pereżempju kienu jgħidulna suppost kulħadd jieħu dik it-tali mediċina. Naħseb taf għal xiex qed ngħidlek ftit ta' snin ilu. M'hemmx blanket statements la hija tajba għal kulħadd u lanqas m'hija tajba għal ħadd, hemm min ibbenefikat u dik hemm min għamlitlu l-ħsara anke jekk ħaseb li ħa tagħmillu l-ġid, hemm min illi kellu bżonn joħodha anke fuq parir ta' tabib. Hemm min illi ġegħluh joħodha, avolja t-tabib tiegħu qallu aħjar ma toħodhiex, so on and so forth. Mela jekk xejn, għall-inqas minn dik il-ħsara kollha li setgħet saret dawk iż-żminijiet, ejjew nindunaw illi m'hemmx one size fits all. Anke pereżempju xi ħaxix bħall-brokkoli. Taf li hemm kundizzjonijiet illi minħabba fih dak li jkun ma jistax jieħu brokkoli? Issa jekk hawn ħaxix li huwa mimli ilma, mimli vitamina C u mimli ġid ieħor huwa l-brokkoli imma xorta ma jgħoddx għal kulħadd. Mela Anke aħna u nitkellmu man-nies, apparti l-aktar li jgħodd huwa ovvjament x'nagħmlu aktar milli x'ngħidu, ejjew inżommu f'moħħna li dak li nagħmlu aħna mhux neċessarjament huwa l-aħjar għal xi ħadd ieħor. Aħna pereżempju l-membri tagħna in New Better Life jiġu jagħmlu group sessions f'ambjent ta' nies imma naf ukoll li mhijiex gosti ta' kulħadd, hemm min jippreferi jmur jom. għal mod tal-kelma. Mela, ejja nżommu għaf moħna di, mux fi zminijiet ta' festi biss, iżda fi zminijiet oħrajn u koll. La semmin naqra l-group sessions, aħna in New Better Life, importanti ħafna nibqaw għaddejjin ovvjament anka fi żmien il-miliet, għax ħanerġa' ngħid, nafu kemm huwa żmien importanti. Terġgħu tajt ħafna min-nies ikollhom daqsxejn iktar free time, allura aktar jistgħu jibbenefikaw mill-fatt li għamlu l-exercise, fil-fatt aħna jkunu biżi mhux ħażin, anka fi żmien il-mili tal-grazzja tal fejn hemmhekk aħna maħniex ħanajdu isma' issa ħanamlu triplu ta' training. Jew issa pereżempju ħanamlu xi dieta li hija detox biex dak li tikol fil-għaxija mbagħad dal-bullshit, alright? Ħanamlu affarijiet li huma konsistenti xorta, ħankun qed nixxerjaw anka kotba tar-riċetti illi dak li jkun forsi anke ħajġib in-nies id-dar ikollhom daqsxejn tema tal-milied imma fl-istess ħin mhux bruxmata isa vendikazzjoni ta' kaloriji miżjudin balla butiru balla zokkor isa vendikazzjoni għax qisu l-aħħar tad-dinja tajjeb imma ħajkunu riċetti illi waqt li ħajkunu tajbin fit-toma ħajjeħdu consideration illi aħna għandna targets illi nżidu toning u li biżmien inkomplu nimmaniġġjaw il-weight u anka f'daw iż-żminijiet ħajibqa' jkun hemm anka l-għajnuna tad-dietitian illi tagħmel il-pjanta l-ikel personali Mela dak li jkun għandu pjan tal-ikel ma xiex ħa jimxi ibbażat fuq liema ikel jippreferi, kemm jiżen, kemm għandu żmien, it-tip ta' xogħol li jagħmel, it-tip ta' exercise li jagħmel avolja ovvjament il-membri jagħmlu exercise simili però mhux ta' kulħadd l-istess intensità, min għadu jibda, min ilu jiġi xi ftit jew wisq u li jkollna komuni bejnietna jkun illi kollha kemm aħna, il-primary targets tagħna ikun li naħarqu x-xaħam, inżidu t-toning, innaqsu l-istress, anka nitjiebu fl-effiċjenza u fil-performance tagħna anka fil-karriera, illi aktar nkunu hemm għal tal-familja xi jkollna aktar enerġija u aktar pożittività. So on and so forth, mela ħafna affarijiet li huma komuni bejnietna, però id-dajjetiċin ħad tkun f'kuntatt magħna dirett one to one għar-raġuni li l-bżonnijiet tiegħi mhumiex il-bżonnijiet ta' ħaddieħor, il-gosti tiegħi mhumiex il-gosti ta' ħaddieħor. U allura importanti li kif aħna nitkellmu anke wara s-sessions jew qabel is-sessions mal-coaches tal-exercise dwar l-exercise, ħa nitkellmu anke mad-dietician fejn jitlu dak kollu li hu relatat mal-ikel u għax hi jkollha background mediku anke min minnha jkollu xi kundizzjonijiet mediċi u xi mediċini kif dawn anke jaffettwaw jew ma jaffettwawx l-ammonti u t-tip ta' ikel illi għandna bżonn. Għaldaqstant, ħa nappella għalek illi apparti li tkompli segwi dawn il-videos, ħa nitolbok tagħmel anke like u share għax matul iż-żminijiet li ġejjin ħa nibqgħu nixxerjaw videos ta' dan it-tip biex inkomplu nagħmlu l-ġid tajjeb u jekk taħseb nistgħu ngħinuk lilek qabel ma nkunu anke full up, Kemm tidħol fuq www.anbl.mt/questions. Hemmhekk ħa nsiru nafuk. Ħa jibda jkollna idea ċara jekk inti intix ta' jdejna jew jekk għal bidux aħjar nirreferuk għand xi professjonist ieħor differenti skont il-każ partikulari xi jkun. Jekk inkunu nistgħu ngħinuk naturalment insemmulek l-options illi inti għandek minn fejn tista' tagħżel, ħa tagħżel xi ħaġa inti ħalli flimkien nibdew nagħmlu il-passi il quddiem jekk il-Bambin irid dejjem. Nawguralek ħafna saħħa, ħafna ġid u li jkollok bżonn ngħidli. Niltaqgħu.